Akmamet hoş geldiň. Men şuňaly podcast with G, ýagny podcast Gülmet bilen podcast edýän. Başlanam online edýän. Şuňaly adamlaram köp ýerden goşulýarlar. Biziň Amerikada gowy iş edýän, peýdaly iş edýän beýleki türkmenlere peýdaly bilgiler berip biljek, ýol görkezip biljek türkmenler bilen başladym. Häzirlikçe Amerikadaky türkmenler. Soňam ýoşup bilen Ýewropa, Türkiýe, Rossiýa şo tarapdaky ýaňky belli bir derejä gelen, belli bir ýol görkezip biljek, belli bir maslahatlar berip biljek türkmenler bilen dowam etmekçi. Bu gün seň bilen sag bol wagt aýyrdyň altynjy gün aňsatdan. Çünki Amerikada her kim altynjy bazar güni garaşýar-da. Biraz dynç alaýyn diýip. Ýöne sen Ataýerden geldiň köp sagbol minnetdar. Bir özüňden başlasak sen kim nirde näme işler edýäň bir aýdyp berseň. Bolýa.
Meniň adym Akmämmet. Indi bir Amerikada we Stewart Ware ýaşap ýörün we özüm bärde köp işler edip gördüm, köp biznesler edip gördüm. Köp ýerde agzym düşdi, köp ýerde batyp çykdym şoňa öwrenip öwrenip gelýäs-de bärde durmuş aňsat däl. Belli bir ýere ýetmegem, ýa-da belli bir zat etmegem hemme zat kynda başdan başlamak. Soň özüm şu wagt Çikagoda ýaşaýaryn. Çikagoda geçen ýyl şu ýylyň başynda nalog işlerini edip başladym. Özüm aslynda IT işleýärdim öň. Şu IT-den soň indi ýuwaş-ýuwaşdan türkmenlerimize hem peýdaly işler bolsun diýip, Nolog hasaplap bermek hyzmaty ofisyny açdym. Nolog hasaplap berýän, onsoň kredit-skor barada maslahat berýän. Ondan soň bular esasy baglanyşykly-da, kredit, kredit-skor, nolog ikisi bir-birine baglanyşyklyrak. Soň birem kompaniýa açmak barada, täze gelýän türkmenlere, soň daşary ýurtda ýaşaýan türkmenlere kompaniýa açmak barada hyzmat berýän-de. Şolara işleri etip berýän.
Tüweleme. Hawa, bu ýyl menem kiçiräjik edip bir reklamaňy edipdim, köp adam peýdalandy. USA Tax-dimi şol? O, US Tax.
US Tax, hawa.
Köp adam sag bolsun aýtdy. Çyndan hem gerekdi. Çyn bolýar, häzir adamlar köp bilen wagty şoň ýaly kösenýärler şu wagta gelende. Çünki Her kim işi köp alyp bilenok täze klient wagt aýryp bilenok. Gaty peýdaly boldy plus türkmençe arkaýyn derdini düşündirip bilýärlerde. Hakyky hakyky.
Hawa.
Ok onda ýaňy aýtyp geçdiň kredit skor näme kredit history o zatlaram aýdyp berýän diýip şolar hakynda bir aýdyp berseň kredit skor näme kredit history näme näme peýdasy bar. Bolýar.
Umuman Amerikada ýaşaýan, iş rugsady alan adamlaryň hemmesinde kredit skor diýip dokuz hanyly bir san bolýar-da. Ol her kimde unique, her kimde aýratyn san bolýar. Şony sen iş, haçanda iş rugsady alanda ýa-da green card alanda şony her adama berýärler şony. Şony social security number alanda. Hawa, social security nomer, şo kredit. Skoryňy zat etýärde. Bu maç oňundan başlanda sen noldan başlaýaň başlan wagtyň ilki alty aýa çenli zat görnenok näçetigi balyň kredit balyň näçetigi görnenok soň sen haçanda bärden satyn alyp başlan wagtyň ondan soň kredit alyp başlan wagtyň şol ýuwaş ýuwaşdan ösüp başlaýar Hiç hili hereket etmeseň, ol ösenok öz-özünden. Mysal üçin, diňe cash alyp beren bolsaň, maşynyňy nagt alsaň, ondan soň kredit kart açmasaň, hemişe nol bolup durýar-da, öz-özünden ösenok-da şo zatlar-da. Käbir adamlaryň, täze gelen türkmenleriň edýän ýalňyşlyklarynyň birem şo-da, öz-özünden ösüp gider diýýärler-de, şol öz-özünden ösenok-da. Umuman, şol kredit skor diýen zat, kredit istoriýa diýen zat Amerikadaky durmuşyňyzy kesgitleýän zatlaryň biri şol.
Düşündim. Onda ösdürmek üçin ýa-da meselem düşmezligi üçin nämeler üns bermeli?
Ýaňky aýdyşym ýaly başdan-a noldan başlaýar. Täzeden gelen wagty hiç gezek içinde zero, hiç zat ýok bolýar içinde. Ilki bilen üns bermeli zatlaryň içinde diýeli Bir zada gol çekip alan bolsaň, kwartira, maşyn ýa-da kredit kart, şolara gol çekip alan bolsaň, şolaň hemmesini wagtynda tölemeli. Hemmesini wagtynda tölep etgelmeli. Soň, ýagny ýekeje bir sany sypdyrsaňyz, tölegi sypdyrsaňyzam, şol size zyýan ýetirip bilýär-de. Mysal üçin, ýedi ýüz bolsa, ýekeje bir sany missed payment, şol alty ýüz elli, alty ýüz otuza düşürip bilýär. Iň azyndan doly begiňizi töläp bilmeseňizem, Minimum payment diýer, kredit kartlaryň üstünde minimum payment bolýar, şolary tölemende ol kände otuz bäş, kyrk dollar bolýar-da, soň eger birden missed payment bolaýan ýagdaýynda-da, ýa-da bank bilen zat bilen jaňlaşyp, ony aýyrdyp bolýar-da, soň şony kän wagt geçmänkä aýyrtmaly-da üstünden.
Düşündim. Düşündim. Başda garaz gelen adam kredit kartoçka açyp ýa-da meselem öýi hökmän bir öýde bir ýerde ýaşamaly, şoň bilen bir agreement gol çekýär. Şony şoň meselem öýüň rentini, öýüň rentini wagtynda bermeli, kreditni kartoçka açan bolsa şoň peýmendyny wagtynda etmeli. Şo şekilde özi bur neme edip gidýär, build edip gidýär dogry dälmi? Kredit. Şeýle bir zat bar-da, başda gelende mysal üçin Nädibem bolsa bir sany kredit kart açmaly. Mysal üçin, secured kredit kart täze, noldan başlanylsa, mysal üçin, bäş ýüz dollar berseň, bäş ýüz dollar kredit kart açyp bolýar-da, käbir banklar şony berýär şony. Soň şony açsaňyz, şol size kredit kredit istoriýa build etmek üçin kömek edýär ýaňkyny. Ýöne käbir apartmentlerde e, ony göni edenoklar, report edenoklar, ýöne Bir Build diýip bir programma bar şony ulansaňyz şony şol edýär. Ýöne apartmentler haçan report edýär eger tölemedik ýagdaýynda report edýär. Hä. Ýöne maşyn alsaň maşyny tölegli maşyn alsaňyz ol hökman her aý töleg zadyny report edýärler. Ýa. Indi men meselem başda gelemde öý alan öýe girendede renta öýe girenimdede ýa-da başda meselem maşyn alanymdada Credit history bolman sebäpli kosaýner diýip bir zat bolýar. Kosaýneryň roly näme? Meselem, sen wagtynda tölemeseň kosaýnera nähili zyýanlar ýetip bilýär? Şonam bir aýdyp geçseň.
Kosaýner bolanda seň istoriýaň ýetenok ýa-da şoňa girdejiň ýetenok. Başga bir sanap öňden istoriýasy ösen ýa-da girdejisi gowy adam saňa garantiýa ýanap galýar-da, şuňa şu diýýär, töläp bilmedik ýagdaýynda Akmammet üçin töläp bilmedik ýagdaýynda Gulmyrat üçin töleýär diýip, şoňa gylykrak edip, ol zady garantiýa bolýar-da. Eger men töleglerini wagtynda töläp bilmesem, onsoň siziňem istoriýaňyza zyýan ýetip bilýär-de şo ýerde. Kosaýyn. Şo şolar ýaly. Ýöne indi mysal üçin maslahat hökmünde täze gelýänlere käbir jaýlary almak üçin hiç kim zat berenokda. Mhm. Soň şolara käbir türkmen pasportlaryna bärde Çikagada men jaý alyp berip bilýände. Sebäbi ol käbirlerine diýýär olaryň ýa girdi zady ýok, istoriýasy ýok diýýär, kredit zady ýok diýýär, girdeçisi ýok diýýär. Olara mysal üçin bir firma şuňa işe aldym diýip hat berseler şolarda jaý almaga mümkinçiligi barda çikagada başga bilmedim başga ştatlarda da öň ýaly zatlar bardyr ýöne şol başdan başlamak kyn täze gelýänler a men diýä näme men nädip ýaşamaly diýýärlerde mysal üçin istoriýa ýok diýä jaý berenoklar maşyn berenoklar men näme etmeli diýip aýtýarlarda käbir ýerde şonuň çözgütleri bar diýjek bolýan Dogry, düşündim. Şu wagt meselem diýeli, ýaňky secure credit card meselesini soraýandylar. Bar. Secure kredit kartyň regular, obyçny kredit kartdan tapawudy nähilde?
Ýekeje tapawudy bar. Secure kredit kart bolanda sen pul ýatyrýaň. Şoň garşylygynda saňa limit berýärler. Diýeli müň dollar ýatyrsaň, müň dollar limit berýär. Şony suwup bilýäň. Müň dollar berýäň, secure kredit kart üçin müň dollarlyk limit berýär saňa. Ondan soň wagtynda Isleseňem wagty bilen alty aýdan soň, üç aýdan soň, bilemok, bir ýyldan soň regular nämä geçýär, dogry dälmi? Kredit karta.
Ýa-da şol o kredit kartyňy ýapdyryp, täzeden başga secure bolmadyk kredit kart açdyryp bolýar-da şol bankdan özünden. Olar eýýäm seniň istoriýaňy görýärler, okey bu ýylda edýär, alty aýda zat-da ösýär. Soň saňa regular kredit kartam berýärler, garşylygynda puly bolmadyk kredit kartam berýärler-de. Dogry.
Regular kredit kartyň şeýle bir nýuansy bar, şony aýdyp geçesim gelýär. Adamlar regular kredit kart alanda garşylygynda pul berýär, meselem, beýleki sekurda öz puluňy ulananyň bolýar-da. A regular kredit kartda bolsa, sen näme edýäň? Bank saňa kredit berýär. Şony adamlar Ullanan wagty käwagty tak yzyna tölemejek ýalydy bullanýarlar. Şo tarapy ýaman neme kyn şony birazjyk neme etmeli disiplina etmeli çünki wagty gelýärem bäş müň sowupsyň bir aýda sen Oň onuň ondan başga öýüň arendasy bar, eee, ýa produktaň bar, zadyň bar, ony wagtynda töläp bileňok, problema bolýar. Şonuň üçin kreditni kartoçkany ulananlarynda şoňa adamlaryň üns bermegini men, eee, maslahat berýän. Hawa, bu kredit kartoçka diýmek, eee, bizde Türkmenistanda oňa-da düzgün bolmansoň, şu wagt täze-täze getirip başladylar. Ýöne öňden bu bizde oňa häsiýet ýok-da, mugt pul ýanak görýäs-de, mysal üçin, käbirlerine alty aý soň bäş müň dollarlyk kredit kart berýäweriň, oho, bäş müň dollar pulum bar diýip, sowup başlaýarlar-da, soň aýyň soňy gelýärem welin, nirden sowdum, näme üçin bu bar boldy diýip durýarlar-da. Hawa, soň prosentden münýär-de, şeýle wagtynda tölegini edip bilmeseň, gidip otyr ondan soň. Kredit historyňam döwýär eýdýän biraz. Kredit kredit kartyň bergisi prosenti gaty kän bärde ýigrimi dokuz prosent otuz prosent şular ýaly ýigrimi alty prosent ýokarda bolýar soň şol eger töläp bilmek ýagdaýyňyzda her aýda şony ýap ýapyp bilmejek bolsaňyz şony sumada şol şol sumadan geçmeli däl mysal üçin öz budjetiň bäş ýüz alty ýüz dollar bolsa şondan kän sumajak bolmaly däl bolma töläp bilmek ýagdaýyňyzda müň dollarlyk bergi bolup gelýär bir müň bir ýüz bolup gelýär indiki aý üstüne gelip gelip oturýar köpelip gidip oturýar dogry Dogry. Indi o zatlar bilen baglanyşykly gepleşdik. Şu taýda bir sorag sorapdyrlar. Indiki topige geçmäkek şony bir göreýin. Dur. Prikol tutup ýazypdyr bir oglan. Hakyny berseň çös bolmazmyka? meseläni diýip kredit kart meselesini diýip çözüp bolýar regular dälde secure kredit kart alýaňyz öz puluňyzy ullananyňyz bolýar ýani
edip bolýar ýa hakyny berseň diýýän onam düşündim men onam edip bolýar mysal üçin diýeli täze gelen bolsa hiç gerek maşyn berenoklar jaý berenoklar men olara da men bärde özüm kömek edip bilýän mysal üçin hakyny berse diýýän şo-da öz hyzmaty hyzmaty hakynda konsultasiýanyň zadyny berýärler edýänler bar onuň şol hyzmaty ulanýanlar barda ýa-da içinde wagtynda tölemedik bolsa ýa-da köp ýerde kredit kart başwury ýapan bolsa şo ýerde bad

Aziz adamlar eger kredit historyňyzda bir problema bolsa indi Akmämmet bilen maslahatlaşyň men aşakda soň wideony paýlaşamda Akmämmediň kontaktlardan goýaryn. Ýöne instagramda Akmämmet diýip ýazsaňyz Akmämmediň instagram hasaby çykýar. Ok. Meselem şu taýda ýaňky diýşiň ýaly şu zatlaram belläp geçeli. Eger bergiň kän bolsa minus dogry dälmi ondan soň Köpräk kredit kart almak üçin köp firmalara, köp banklara ýüz tutan bolsaň, o-da minus. Ondan soň açan wagtyň, meselem, taryh, ol nemesi näçe ýyllap ulanýanyň, şo zatlaram eger az bolsa gowy däl. Bir sany kredit kartany gowy dal ödyan hatya bir dört ya da üç sany kredit kart alsaň mix bolup şu şekilde yuwaşlyk bilen ýöne wagtynda tölemek gerek ýüz dollar ýüz dollardan her haýsyndan alyp aýyň soňunda ýa-da iki ýüz dollardan alyp aýyň soňunda näme edip bilseň o taýda üns berilýän zat sen limidiň näçesini ullandyň nä haçan wagt wagtynda ýapdyňmy gaty önemli zadyň biri hem şu pamoýim bara wagtynda Tölegiňi edýäňmi? Wagtynda tölegiňi edýäňmi? Ýok, iň esasy zat şu iň ýokarda gelýäni wagtynda töleg edýäňmi? Şol ýüz prosent bolmaly-da postoýanny. Ondan soň akkaunt sanyna-da seredýärler. Mysal üçin, sende trade line diýýärler-de oňa, kredit, kredit karta, nä maşynyň, kredit kart, maşyn, öý, şoňa galak näçe köp üýtgeşik görnüşli liniýalaryň bar bolsa, trade line-laň bar bolsa, şonça gowy bolýar-da. Soň ýaňky ýaşy. Mysal üçin, täze gelenleriňki alty aý, bir ýyl bolýar. Soň, köpden bäri ýaşap ýörenleriňki ýedi ýyl, on ýyl bolýar-da. Soň, şu zatlara-da seredýärler. Soň, köp ýere kredit kart almak üçin aplikasiýony, ýaňky başwury ýapsaň, köp doldursaň, olaram saňa zyýan edýär. Ony etmejek bolmaly-da onam bäri. Şunda, meselem, men diýeli şu taýda on ýyldan bäri ýaşaýan. Meň bir tanşymam şu ýyl geldi, bir ýyl boldy diýeli gelenine. Şony men özümiň nemäme goşup bilýänmi, kredit kart hasabyma goşup bilýänmi? Oňa peýdasy bolýamy şonda? Şony siz goşup bilýäňiz, size hiç hili peýdasy bolanok, ol täze gelene peýdasy bolýar şoň. Ýöne bir minus tarapy bar, eger şo kredit karty berlse, kredit karty ol sowup bermedik ýagdaýynda ol size zyýan edýär-de. Hä, düşündim. Bu taýda bir sorag sorapdyrlar. Eje adam aşakda meselem neme bar? Sorag işareti bar. Şo taýy ýazsaňyz has gowy. Bir sorag bar. Maşyn aljak bolup dillara baramda kredit skor gördiler we şondan soň düşdi. Şu taýda diler günäkär bolup bilermi skoryň düşüreni üçin? O taýda saňa indi Akmämmede neme eder? Men öz bilenim aýdaýyn. Seň kredit skoryňy pull edýärler, alyp görýärler, barlaýarlar saňa maşyn bermezden öň seň historyň nähili diýip. Şu kredit karty, kredit skory pull edenlerinde seň kredit skoryň düşýär. Munam saňa olar aýdaýmaly, biz pull etjekdiris diýip. Ýa-da aýtmadyk bolsa-da pull etjekdiris diýmegi uje saňa minus diýmegi-de. Dogurdam Akmammet. Olar eýýäm gol çek dokumentlere application doldurtýar eý aşana gol çekdirýär olar seň hiç kim bärde amerikada saňa soraman kredit istoriýaňy pul edip bilmeýärler deýseňki barlap bilmeýärler soň şony barlamak üçin senden hökman gol çekdirip alýarlar eger ýani olar Ýa dilere baryp, eýýäm maşyn almak üçin dokument doldurandan soň sen şoňa-da gol çekensiň hökman. Şondan şoň üçin çekýärler. Ol seň social security zadyň bilen asyl social security numberyňy sen o taý ýazmasaň, tak hem seni görüp bilmeýärler. Sen ýazýaň ondan golam çekdirýärler. Hakyky. Ştoby ilerde maňa zyýan ýetirdi diýip suda zada bermez ýaly. Sagboluň. Ok, başga-da kredit skor bilen baglanyşykly ýa-da kredit history bilen baglanyşykly soragyňyz bolsa, aşaga ýazyp bilersiňiz. Onam dowam ederis. Indi indiki meň nämeden soragym, Amerikada kimler kompaniýa açmaly ýa-da açyp bilýär?
Amerikada islendik adam kompaniýa açyp bilýär. Bärde özüniň minuslary, plýuslary barda, eger kompaniýa açmadyk ýagdaýyňyzda, mysal üçin, nalog tölände käbir rashodlary sen ýazyp bolanok, mysal üçin, reklama diýip, ondan soň nahar diýip ýa-da şo zatlary edip bolanok-da, köp özüniň detaýly diýende, türkçe aýtýanda, ýaňky detallaryny ýazyp bolanok. Eger kompaniýaň bar bolsa, haçanda sende kompaniýa bar bolsa, şol köp rashodlary aýyrmak üçin peýda edýär. Men şony öz bärdäki nalyk töleýän oglanlara-da aýdýan-da, şolar LLC açyp berýän bärde. Şony açyp berýän welin, ýüz müň dollar gazananymyzdan bir ýarym müň dollar, iki müň dollar nalyk töläp, geçgit otyrlar-da. Ýagny, ol her kimiň adama görä üýtgeýär hem welin, ýöne şonda-da umumanrak şeýleräk edip azaldyp bolýar, eger kompaniýasy bar bolan ýagdaýynda. Onuň tapawutlary bar, Inc. Bar, Corporation, Corporation bolanda onuň nalogy köpräk bolýar. Mysal üçin, Illinoisda Corporation-yň nalogy on prosent, mysal üçin, LLC nalogy edil Personal ýaly hukuk etýär, dört togsan bäş bolýar. Indi şeýle diýeli, meselem, nähiliräk rasgody bolar, nähiliräk çykdaýjysy bolar nemäniň, bärde firma açmagyň birem, firma indi her kim açyp bilýär diýdiň. Amerikada bolmalymy firma açmak üçin ýa-da Türkmenistandan oturan ýerinde-de adam meselem kompaniýany firmany açyp bilýärmi? Hawa.
Kompaniýa açmak üçin esasy gerekli bir üç sany zat bar, driver identification ýa-da şoň resminamasy ýa-da driver license, driver license gerek, kompaniýanyň ady gerek, birem Ýaňky adres şol kompaniýa nirä goýmaly? Şol şol gereklide. Şol şu adresine görä baha üýtgäp bilýär sebäbi Tehasda mysal üçin kompaniýa açmak üçin tölegi diňe öz tölegi üç ýüz dollar. O soň ýokarsyna mysal üçin öz hyzmatymyzy goýsak bäş ýüz dollara açýasda biz şony. Beýleki soň käbir ştatlara görä üýtgeýär ýöne Illinois ştatynda biz üç ýüz elli dollara kompaniýa açyp berýäs. Bärde ýatyp. Hem raskody bilen he. Hawa, hem raskody bilen.
Özüniň social security zady bar bolsa şu üç ýüz elli açyp berýär. Ýöne social security nomeri ýok bolan ýagdaýynda da açyp berýär. Oňa bäş ýüz alýar. Oň sebäbi işleri köpräk edilmeli, işleri köpräk bolany üçin oňa bäş ýüz alýar. Ýöne şol açylan kompaniýa bilen käbirlerinde ýaňky social security nomeri ýok ýagdaýynda DoorDash açyp bilýärler, bärde Uber Eats açýarlar. Şo ýerleşik kompaniýanyň üsti bilen resmi ýagdaýda işläp bilýärler-de. Ýa kompaniýanyň üsti bilen, çünki kompaniýanyň üsti bilen soň nalog töleýärler, şeýle dälmi? Nalog, hawa, nalog töläp işläp bilýärler-de. Social security ýogam bolsamy? Ýa-da social security ýogam bolsa, bärde şo DoorDash zat açyp işleýärler şony. Düşündim. Meselem men Türkmenistanda oturan yerimden firma açyp bilyan, evet. kompaniya açyp bilyan. Bari gelmedik yagdayında da açyp bolyan. Anarda Türkmenistanda oturan yerine ya da daşa yurtdaki adamlara ol hizmeti bermek için biz 700 dolar alyas bulmada. Sebebi biz olara bir yıllık adres veriyiz. Biz ofisimizde olara adres veriyiz. Soň ýaňky kompaniýasyny açyp berýäs. Soňam bank açyp berýäs. Onlaýn girip görer ýaly bank bank akkaunt açyp berýäs-de. Hemme zadyň oturan ýerinde biznes bank akkaundy, kompaniýasy, adresi hemme zat elinde bolýar paket şeklinde. Düşündim. Şoňa hyzmat edýäs.
Düşün. Meselem, diýeli şol adam Türkmenistandan biri size haýyşt etdi, kompaniýa açdyrdy bu ýerde. Şol kompaniýa adamyň wiza almagyna peýdasy bolarmy? Şeýle ýagdaýda peýdasy bolýan ekeni, men özüm şony gözleg etdim-de, özüm ýurist bolmasam-da, şony gözleg etdim. Eger aňyrda kompaniýasy bar bolsa, pul getirip duran, ýagny işläp duran, nalog tölap duran kompaniýasy bar bolsa, şoň bärde filialyny açyp bilýärdi ekenler. Şoň filialyny açyp. Elbir vizas arkaly bärä bärä gelip men şo ýerde-de işlemeli bärde-de işgär döretmeli diýip şoň üstünden dokument tabşyryp viza alyp bile green kart alyp bilýärler. Häzir häzirki günde Tramp ýapdyda köp turist vizany okuwçy vizany ýapdy şolar ýanap görnüşleri galdyda häzir gelmek üçin bäri bäri. Elbir vizada bir neme ýok gadaganlyk ýok dogrudan elbir viza aktiw elbir Elbriza almak üçin kömek edýäňizmi? Men Elbriza almak üçin bir adwokatdan bile işleýän özüm. Men dokumentasiýa işlerini edýän, ol legal işlerini, ýurist işlerini adwokat edýär. Düşündim. Kompaniýa Onda açmaly, websaýt ýasamaly, soň işgär almaly, sebäbi ofissialny edip sen nalogyny tölap işgär almaly-da öz peýrolyňy. Şol zatlar berýär. Düşündim. Onda
Meselem, adamlar Türkmenistanda täjir bolsalar, iş edýän bolsalar, biznesmen bolsalar, bärde L1 wiza aljak bolsalar, saňa baş urup bilýärler, şeýle dämi? Hawa, edil özi, baş urup bilýärler. Şoň şo, şo, şo temada kömek edýär-de, ýaňky bärde firma açsaň, soňam köp soraýarlar, mysal üçin, meniň firma açan näme peýdasy bar diýip soraýarlar. Şeýle peýdalar bolup bilýär, Amerikada firma açmagyň. Ýaňky daşary ýurtdaky kontraktlara, zatlara baran wagtyň amerikanyň üsti, kontra, amerikadaky kompaniýanyň üstünden gatnaşsaň has abraýlyrak bolýar. Ýa-da bolmasa diýeli, amerikada adresiň bar bolsa, köp mysal üçin täze ýaşlarymyzyň içinde hünärli, ýaňky dizaýnerler, software dewelopperler, zatlar köp-de, soň şolar frilans işlerini etmekde, ýaňky amerika kompaniýanyň üstünden işleseler has gowrak iş, zat gazanmak üçin zatlar bar, şanslary bar. Hawa, abraý üçin bar-da. Soňam bärde, mysal üçin, ýene-de näme üçin açýarlar, Çikagada adamlar oturan ýerinden tyrka tyr satyn alýarlar, köplenç bärde-de. Tyr satyn alýar-da, tyry işe goýberýär, özi Türkmenistanda otyr, ýa-da pullar bank hasabyna geçýär. Soň şeýdip ýöräp dur-da, kompaniýanyň üstünden özi gelmese-de bärdäki biznesi ýöräp dur-da, köp adamlaryň şoňa ýaly. Onda şeýle bolýar-da, Meselem, meň social security zadym ýok, işlemäge rugsatym ýok, Amerika ýerinde firma açyp bilýän. Ýöne özüm işläp bilen, ýöne ýöredip bilýän firmamy.
Ýöredip bilýän, edil şoň ýaly bolýar-da.
Düşündim, ýa nalogymy töleýän, firmamy ýöredýän, ýöne özümiň rugsatym bolmadygy üçin, rugsat alýançam işläp bilen, legalny işläp bilen.
Legalny işläp bilen. Ýöne işgär alyp bolýar içine. Düşündim, düşündim. Meselem, bäri okuwçy bolup gelenlerem açyp bilýärmi firma? Okuwçylarym açyp bilýär. Ýöne okuwçylar mysal üçin ýaňky işleri etmek üçin, ýaňky frilans işlerini etmek üçin olara kömek edip biler. Ýöne men kän okuwçylara işlemäge rugsat beremok, tim bole häzirki döwürde ýaňky diňe şo deportasiýa gidip dur-da güýçli bärde şolara zyýan, özüne zyýan gelmesin-de. Onda şu okuwçylar üçin şu bir zatda firma açyp ýöredip bilýärler, ýöne işläp bilenoklar olar. Ha, ediler. Düşündim. Eee, meselem, Amerikada ýaşaýanlar üçin nalog barada berip biljek. Ýani şu wagt sen aýtdyň-a, gürrüňdeşligimiziň başynda nalog hasaplama Nalog töleme meselelerinde tax return diýilýär. Şu şu temada kömek edýäris diýdiň. Şu ýyl şu ýyl başladyk diýdiň. Şoň bilen baglanyşykly adamlar meselem ýylyň soňunda bir çalt eder ýaly ýa-da problema ýaşamaz ýaly ýylyň dowamynda nämelere üns bermeli, şo zatlar bar, üns beriljek zatlar barmy ýa-da obşi alanymyzda nämeler maslahat berersiň? Hawa gaty gowy tema degdiňiz Gulmet aga. Sag boluň. Şul meň tabşyran naloglarymyň içinde bir altmyş ýetmiş prosenti köpräk şu uber draýwerler ýa-da bärik uber ýa-da doordash işleýän ildeşlerimizde. Soň meň gören zadym şular zadyny tutanaklar maýylyny mysal üçin näçe maşynda näçe mil geçýärler. Şony mysal üçin ýylyň başyndan ýylyň soňuna çenli ýazsalar. Şony şoňa taýynlyk görseler nalog tölemek üçin. Tüm akkuratny tabşyrmak üçin gaty gowy boljakda. Soň maşyna edýän rashodlary, ýag çalşyklary, soň tekeri ýarylýar, olary bejermeli, soň ussa haklary, şo zatlaryny bellemeli, soň maşyna mysal üçin alynýan aksessuarlar, soň klientlere paýlanýan süýjüler, süýjüler, suwlar, zatlar şolaryň hemmesiniň ýazgylaryny tutup saklap otursalar, ýylyň soňunda nalog tölemek üçin gaty hem özleri üçin-ä Doly şekilde akuratny şekilde nalog töläp bilýärler hemem özüne de apat düşýärde şol wagtynda. Düşündim.
Şu zatlara üns berseler, garaz eden iş bilen baglanyşykly eden çykdaýjylaryny, rashodlaryny tutsalar gowy bolar diýýäňda. Şonda soň nalogdan aýrar ýaly. Hawa, edileli.
Ýa şolar nalogdan gowy edip aýyryp bolýar ýaňkyny soň birden köp nalag tölemegiň ýerine az nalag töläp bilýärler şu zatlaryny edýän rashodlaryny biznes bilen iş degi biznese degişli edýän rashodlaryny her aý belläp belläp ýörseler soňam edýän çykdajylarynyň kwitansiýalaryny çeklerini ýygnap ýörseler gaty gowy peýda edýärler. Düşündim.
Nalog bilen baglanyşykly şunam soramak isleýän, men özüm üçin soramak isleýän ony-da. Krip kriptoda nalog aýyrjak zat diýdiler, şu aýryldymy ýa entek aýrylanakmy kripto bilen baglanyşykly? Ýok, entek aýyrmadylar. Ýöne ony şoňa kripto, mysal üçin, Amerikadaky kripto firmalary size dokumenti gurady, on dokuz dokuz formy gurady, şol ýerden girdeji gazansaňyz, Bärde Amerikada Coinbase mysal üçin ýollaryny bir Coinbase ýa-da Gemini ýaly zatlar bärde olasy uradýar. Ýöne bärde indi maslahatda mysal üçin edil şoň ýaly kripto işler edýän bolsaňyz KuCoin ýa-da başga Amerikanyň daşyndaky zatlardan akkaunt açyp bilýäňiz. Olar size ulugyny. Dogry.
Indi olardaky neme-de nähili diýen tehlikeli zat o taýda Birden meselem problema çykan ýagdaýynda Coinbase-de legally sen hasap açan bolsaň, şikaýat edip puluňy yzyňa alyp bilýäň. Ýöne meselem KuCoin ýaly ýa-da Binance Türkiýe ýaly ýerlerde açsaň, olarda problema çykanda sen hiç hili hak talap edip bileňokda. Şol taraplary bar.

Şu beýlekiler turist wiza, okuwçy wiza ýatyrylan soň, L-one wiza şu wagt gaty ünüs çekýär we men pikirim kän adam bar L-one wiza başwurt biljek. Ine eziz adamlar Akmämmet kömek edýär. Eger islän islegiňiz bar bolsa, Elwan bilen baglanyşykly biznes, ýa-da iş wiza bilen, ýatyrym wiza bilen baglanyşykly belki-de, arkaýyn Akmämmet bilen habarlaşyp bilersiňiz. Akmämmet, seň bilen öňräk bir gepleşipdik. Täze application-lar ýazdyň. Gelen wagtlary çek etmek zatlary, meselem, MyCheck-di, pamýoýym, şo. Hawa, MyCheck.
Hawa, şo, şo hakynda. Soň Costco bilen baglanyşykly bir zatlar ugradypdyň maňa. Şo zatlaram hakynda bir aýdyp berseň.
Bolýar we umuman men şol özüm ýaňky entreprenör diýýärler-de bärde girişimcili bolmany özüm gowy görýän-de. Özüm IT işlesemem gapdalda mysal üçin IT komandam bar şul işleri edýän mysal üçin application-leri ýazýan, düzýän, dizaýn edýän. Meň Türkiýede öz komandam bar-da. Şolar bilen bilelikde, mysal üçin, her gün ýygnak edip, men şol applicationleri ýasaýan, mysal üçin. Costco baradaky eden applicationleri, mysal üçin, şony aýtsam, bärdäki Amerikadaky türkmenlere gaty peýdaly bolup biljek priloženiýe-de, application-da. Costco-dan biraz satyn alýaňyz, onsoň şol beriş ruçka düşse, mysal, otuz dollar alansoň, şol paketini, ýigrime düşse, on dollar tapawudyny eger berýär Costco, eger otuz günüň içinde men şuny baryp ýetişsem. Diňe price adjustment soň şony biziň applicationda näme diýýär? Bu bu arada bu mugt ýa-da ýüz prosent mugt ulanyp bilýäňiz. Costco-dan çykan wagtda reseptiňi skan edýäňiz. Soň save et goýýar application. Eger birden düşen ýagdaýynda size notification ýa-da bildiriş ugradýar-da. Şu kurs bu barada-da size-de soň ýene-de ýüz tutjak bir paýlaşyp beriň zat diýip. Türkmen ady näme application-yň? Cost refund. Cost refund. Hawa. Şu wagt e, aprel aýynda biz ony bazara goýberdik, Android-a, iOS-a ikisine de goýberdik. Şu wagt ýöne ol ýa 2000-e ýakyn e, ulanyjymyz bar-da, ýa.
Gowy zat çünki adam men meselem häzir bir zat alsam bir aýyň dowamynda gidip her gün barlap durmak meň nämämde däldi hawa mümkin zat ýok mümkin däl hawa islesem hem mümkin däl hökman bir gün gidip bilmerin keseller ýene bir zat bolar bilen o application barlap durýar we pul gazandyrýar saňa ýagny men şu wagt mugt boljak bolsa Wapşe ulanmaly zat. Çünki her her hepde diýen ýaly, her gün diýen ýaly Koskada arzanladyş bolýar. Alan zadyňam şoňa dogry geläýse, on dollar, on bäş dollar, meň üçin meselem, bir obed pul, bir lanç pul, az zat däl-de. Şoň üçin, hawa, gaty gowy zat edipsiň, tüweleme, oň üçinem aýratyn sag bolsun aýdýan saňa. Sag boluň, sag boluň.
Soň oň daşynda-da geçen ýyl ýaly üstünde işläp ýören Maýçek diýip bir başga bir legendaňyz bar. Maýçek häzirki döwürde ony hasam üýtgedipdir täze içini. Öň, mysal üçin, içinde bar bolan öňden ýaşap ýören hünärmenleriň döreden çek-listleri bardy-da içinde, mysal üçin, diýeli bir Nýu-Ýorkda, mysal üçin, bir tanşym bar, realtor bolup işleýär. Şoňa, mysal üçin, Nýu-Ýorka gelen wagtyň nädip kwartira tapmaly diýip çeklis döretdirdim-de şonda, haýyş etdim. Soň şol Nýu-Ýorka geljek adamlara nädip kwartira tapmaly, nämelere üns berýärler, şo barada çeklis bar içinde, soň şony özüňe seýw edip, şony saklap, okap-okap göni işläýmeli-dä üstünde. Çeklisem bir işi etmek üçin gaty gowy saňa goldaw berýär, kömek berýär. Ýa-da duşunda piteçki bolup gidýän welin, özüňe wekilek oňat duýgy berýär-de gutarýaň welin. Indi şony häzir indiki hepde täze wersiýasyny çykarýas, version 3 üçi çykarýas. Polny AI etdik içini. Mysal üçin, o AI edil ChatGPT bilen gürleşip oturan ýaly mysal üçin. Ýöne bu näme diýýär? Şu siziň döreden çeklistiňizi ol edip berýär size. Çeklist save edip bileňiz. Mysal ChatGPT-den soran soraglaryňyz siz o ýerde galýar, ýitip gidýär-de ýüzünden. Ýa-da belli elde belläp almaly. Biziňki näme edýär? Soran soraglaryňyzy çeklist şeklinde alyp, ony hem özüne save edip, soň ýene gelip üstünde işläp bolýar. Soň her mysal üçin içindäki belli bir çeklistiň içindäki basgançaklary mysal üçin pasportyň gutarýan wagtyny mysal üçin Şuny maňa ýatlat diýip aýdyp bolýar içinde. Notification hem edip bolýar-da içinde. Gowy. Gaty gowy şekilde döretdik. Mysal üçin, dünýäniň lýuboý ýerine gitmek isleseňiz, mysal Ýaponiýa ýa-da Koreýa, lýuboý ýere gitmek isleseňiz, Amerika, tapawudy ýok. Size gowy edip çeklis döredip berýär. Soň şony yzarlap, ýola çykybermeli-de. Mysal üçin, adwokata tölejek müň dollarlyk puluňy sen biziň priloženiýadan görüp, ýa-da mugt şekilde edip bolýar-da. Bak o da mugut ha şo. Ha o da уже iOS-da nemede Android-da bar o da уже. Olam bar. O indi hepdeden nesip bolsa hasam täze wersiýasy çykýar. Ýöne şo mugt wersiýanyň içinde günde 3 gezek AI ulanyp bolýar. Kiçiräk çäklendirmeler bar içinde. Ýöne şeýle mugt ulanyp bolýar. Ýöne eger ýok men reklamasyz Puluny töläp ulanjak diýýänlere-de Amerikada ýaşaýanlar üçin bäş dollar, Türkmenistanda ýaşaýanlar üçin iki nokat ýedi dollar, şoňa baryp pesräk. Iş taldanda aýlyk dogrudanam. Aýlyk hawa.
Başga ýurtlara görä bahalandyrdyk-da ony öz şo inflýasiýa görä we dollaryň güýjüne görä hem. Oňam birem iň gowy tarapy sekiz ýok on alty dilde ulanyp bilýärler. On alty dilde. Hawa.
Türkçe edil gynasam türkmençe ýok, tek ýöne orsça we türkçe bar içerisinde. Düşündim.
Türkmen Şunça-da bolar-da her bir. Maňa nesip bolsa onam edersiň. Ha, nesip bolsa. Köp sag bol, gaty gowy bilgiler boldy we türk meselem Amerika green karta bilen geljek ýa-da biznes gurnajak adamlar üçinem uly kömekler edýäň. Meselem, şu wagtda grin kartalar maý aýynda açyklandy. Ýoşluk bilen adamlar uje dokumentlerini tabşyrýar. Meselem, geçen ýyl grin karta çykanlar geçen aýy gelenlerem boldy. Meselem, biziň bäri iki syýatlydada zadada ýerleşenler boldy. Obşi şolar gelen wagty şu zatlara üns beriň diýip biljek zatlaryň bolsa şondan bir paýlaşsaň. Meselem, ýaňy gelen maşgala ýa-da ýaňy gelen adam gelende şu biziň temalar bilen baglanyşykly Şu şu şu zada ünüs bersinler diýip biljek zatlaryň bolsa şonam bir diňlesek senden. Bolýa abi.
Mysal üçin men nalog tabşyranda Amerikada mysal üçin e çagalara zat pul berýärdi hökümet bärde. Her çaga başyna 3000-4000 dollar pul berýär. Mysal eger girdejiň pes bolan ýagdaýynda. Ýöne şonu almak üçin Amerikada 6 aý ýaşan bolmaly. Eger Ýa utan bolsalar şol zatdan iýul aýynda nömra gelsinler-de reýsge.
Düşündim. Aýyň soňuna çenli, ýylyň soňuna çenli şonda alty aý bolýar-da. Alty aý dolanyp peýda peýdalanar ýaly. Şonda peýdalanyp üç çagaň bolsa başda on müň dollar pul alyp bolýar-da. Düşündim.
Düşündim. Okey. Iyul ayyndan son gelseler ya 7-nji aýda ya giç bolýar. Düşündim.
Meselem gelenden e, kredit ýaňky обычный kredit karta başvurup bermesidir secure kredit kart açmagy maslahat berýän berýän şonu soň srazu. Soň bärik bir saat üçin green card alyp gelenden soň e, başda resti gidip secure kredit kart açmaly bankdan. Soň öz özünden kredit story ösenokda. Soň birine mysal üçin, soňam birine bir zat haýyş, ýa kosaýny bolup haýyş eden bolsalar, hökman şoň oň ýüzüni ýere salman wagtynda tölemeli. Ol zatlaryny özleri bilsinler-de soň. Hawa. Ikinjidenem ýaňky öz adyňyza ýaňky üç-dört aý soň sekür kredit kart däl-de, obyçny başgarak kredit kartlary açjak boluň, soň gaty kömek edýär-de soň. Bärde jaý almak üçinem, geljekde maşyn almak üçinem hemme zat üçin kredit soraýana seredýärler-de. Ýok. Men şundan belläp geçeýin. Adamlar käwagt haýyşt edýärler. Meselem, kosaýnlar gerek edip bilermiň diýip. Onuň ýok diýýäňem, öýkeleýärler. Serediň, kosaýnlar diýmek, bu saňa gaty ýakyn, seni polny bilýän, polny saňa ynanýan adam bolmaly bolýar. Çünki birden häzir diýeli men birine kosaýnr bolsam ýa-da biri maňa kosaýnr bolsa men wagtynda töläp bilmesem o tölemeli bolýar. Eger kredit skorynyň düşmezligini isleýän bolsa ýa-da kredit historine zyýan gelmezligini isleýän bolsa o tölemeli bolýar. Çünki men täze geldim meň takem kredit historim kredit skorym kän ýok. Men birden tölemesem Kosaýnlar kösenýär. Şoň üçin şony hökman belläp geçeýin, oglanlaram geçen menden haýyş etdi, kosaýnlar hakynda bir aýtyp geçäý diýip. Kosaýnlar birine kosaýnlar bolmak diýmek, o adama gaty ýakyn bolmak diýmek ýa. Uly bir peýda diýmek, uly bir kömek edeniň diýmek, oň gadyryny biläýmeli. Siz gadyryny bile biliň diýende, gidip bir kim alyp beriň diýip aýdamok. Şo size kosaýnlar bolýan bolsa, distwisina siziň üçin türkçe aýdanda fedakarlyk edýär diýýäni bolýar. Şonuň üçin kosaýnlaryň nemesi aýrydyr. Al kiçiräk zatda maňa kosaýnlar bolmady diýip öýkelemäň-de, çünki kosaýnlar bolmak aňsat zat däl. Tym boli öň başga iki-üç adama kosaýnlar bolan bolsa. Mende şoň ýaly ýagdaý boldy. Men üç adama öý alanlarynda kosaýnlar boldum. Dördünji gelýär, uje çekinýän dördünji gel. Çünki birinde meselem hat gelýärdi, hemişe aýyň soňunda töläp bilenok, habaryň bolsun, çünki men kosaýnlar. Meňem emailym email adresim olarda awtomat bar öý alan ýerinde. Maňa gelýär. Sen şu kosaýyn eden adamyň e, töläp bilenokdyr. Bana men jaň edýän gowum ýagdaýlaryňa töläp bilenokmy? Aý indi aýyň soňuna ýa-da aýyň başyna neme gelmeli? Aýlyk gelmeli, şondan tölejek şu wagt ýagdaýym ýok. Onuň men töleýän, o maňa töleýär. Çünki o wagtynda tölemese problema. Onuň üç adamy kosaýynlar bolansoň, dördünji adamy bolmak kyn düşýär-de. Owa, şol kosaýnlar. Owa, kosaýnlar demek, sen şu bergisini ortak bolýan ýaly-da. Owa, sen boýun bolýaň-da bir manda. Eger sen şo sen etmeseň, zyýan asyl saňa degýär-de. Owa, siz baýarda mysal üçin 10 ýyllap çemçeläp bir abraý öçüräň. Edil şo bolýar-da.
Edil şo bolýar. Gidýär-de. Owa. Owa, şoň üçin. Şeýle kän neme etmäňde, birden ýok diýse ýagdaýyna düşüniň garşy tarapyňam. Okey, başga-da eger ýene-de aýtjak zatlaryň bar bolsa Akmämmet diňläli, oň daşynda gaty peýdaly boldy. Adamlaram eger birden soraglary bolsa, men seň adresiňi ýazaryn, instagram adresiňi. Şo taýdan eger okey diýseň belki whatsapp adresiňem ýazaryn. WhatsApp, WhatsApp nomerini ýazyp bilersiňiz. Soň ýakaýyn habarlaşyp bilerler. Men elimden gelen kömegi edýän. Taky taýdan. Ýylyň soňunda Amerikadaky ýaşaýan türkmenlerimize men nalog hyzmatyny berip bilerin. Onuň daşynda biziň applicationlarymyzyň linkleri meň profilimde bar. Olary ulanyp bilerler. Mugt şeklinde köp zatlary mugt etjek bolýasda kömek bolsun diýip. Minnetdar.
Sag bol. Soň onuň daşynda-da ýaňky ýaly ýatdan çykarmaň. DoorDash, Uber ýa-da edýän bolsaňyz, biznesiniň restoran olaryň hemmesini çykdajylaryny bellige alsaňyz, ýylyň soňunda nala goşulmak üçin kim bilen işleşseňizem gaty köp peýda edýärdi. Green Card utup Amerika barmaga garaşýan bolsalar eýýäm ýaňky tizräk gelsinler şul aýyň içinde aňyrdan öňden garaşyp oturanlar bar bolsa. Oň daşynda ýaňky ýaly kosaýner bir kosaýner bolsa oňa begeniň bolmasada ýagdaýyňa düşüniň ýaňky aýdyşyňyz ýaly şolar ýanyňkyrak başga ýüpdüşgäraýyň.
Köp sag bol Akmämmet minnetdar wagt aýranyň üçin. Ileride nesip bolsa ýene ederis podkastymyzy. Oň daşynda-da men bütin kontaktlaryňy ýazaryn. Onuň kim islese Seň bilen nämä geçer kontakta geçer. Boldy boldy gurban sylap çagyryň üçin sag boluň. Senem sag bol edýän işleriňde üstünlik. Köp sag bol edýän işleriň üçin minnetdar. Nesip bolsa nemäni insta näme ýutubda birem tiktokda paýlaşan. Bolýar sag bol. Sag olasyn. Köp sag bol saglyk görşeli.
Bolýar sag bol.